बाप रे बाप दहेज के पाइ केने रही जुटे तऽ हमरा बाप के बुझा पाँती पाँती बुढ़बा कनेलक कतऽ कतऽ से रिलेशन से कर्जा नहीं लेलक गाँव में से कर्जा नहीं लेलक लोन तक लेलक हमर बाप आ तो एकरा देलक पाइ दहेज के पाइ एते सस्ता होइ छै रे बुढ़बा हमर बाप जते कनलौ तैसे बेसी कनबौ तोरा जहिना अखन तक कर्जा में हमर बाप डूबल छै तहिना तू डूबल रह हमरा सेवा बारी में हमरा ई एकटा बात कह हाँ। के अपना बेटा के बियाह में दहेज नहीं ले छे बेटा ओहि दिन जन्म में रहे छै अथी बाप सब कि बेटा जन्म में लिए तब दोसर के हम अथी कर्जा काट के लऽ लेबै हैं तो बेटा जन्मबै छे तब मंगने में बेटा के बियाह कर ना, तो बेटा ओहि ला जन्मबै बुढ़वा छै। के शौक से हंता नहीं होय छे घर वाला के शौक से हंता नहीं होय छे ना हैं? तऽ दुनू खर्चे कऽ लेबे के चाही कि तोरो बेटी छौ हमरो बेटा छै दुनू खर्चे बल्ले बल्ले हैं ना करेजा कर के तो आप दे हमरा किडनी बेच के लेकिन दहेज हमरा चाही जस करनी तस भोग विधाता जल्दी जल्दी करात यानी ओकरे बदला तू हमरा से बदला की हमर बाप कहल का एते एते तोरा हम कर- कर्जा महाजन कह के दहेज एते द के भेज रहल छिया महारानी जका रहिए एकदम उदम रहिए खइए पीहे एको टा काज नहीं करे के छौ

तोरा यहाँ सबक सिखब वही दिन हम माइंड मेकअप कैले रहियो अब तोरा करऽ पड़तो जब तक जीबे तब तक तोरा हम देख ऊ हाल कऽ देबऽ जे तोहर दशा देख के ना जते बेटा वाला होता है सीली सीली करैत रहती हम सिकिर सिकिर सिकिर सिकिर बुझले आ ई जे जानि जतऽ कि दहेज के पाइ नेने छी ताहि दुआरे एते दशा होइ छौ तब तऽ दहेज नाम सुन के बेटा वाला सब एकदम हे मोटका मोटका कान थे रुद्राक्ष फेर के घूमते अहि कहते ठाम नहीं सबटा। दहेज नहीं लो दहेज नहीं लो स्वर्ग आ नरक अहि ठाम छै हाँ। तू जते हमरा करबक ना हाँ। तते फुटि कऽ निकलता तोरा हमरा फुटि कऽ निकलता जते ही ना पाती पाती हमरा बाप के मतारी के भाई के कनेलखिन हिनको फूट फूट के निकलता एखन की ई त जीवन के कर्म छी मरला बाद के कर्म त अभी भोगी के छी नीक जकाँ धोतू ने में समेल गिरै छै

कत तक दागा लगबो बोलबा के की बुझै छै तो ओ दिन हम बिसरा वाला छियै जे हमरा बाप भाई के तू पाती पाती के नहीं ले देख देख के तो मिल गिरे छै ये नीक से धोते तैना गिरतै जल्दी सब निपटा की कहला तेल पका के ठेहुना में दर्द होइए लगा दिए यानी तू पुतौ छा हमर के बहु छा बर ये हम धो दै छिया बर्तन माजि दै छै एकर मतलब तोरा देह के हम हिन छुआ। हमर ना साय छत ना हिन हमर ससुर हिनका हम बुझै छियै आ किया नहि बुझै छियै से हिनकर आत्मा जलै छै की हिनका ना हमर बाप तोहफा मे एकटा नौकर देलकै से बेटी तोरा सात लाख रुपैआ दै छियौ ई एकटा नहि ओहि घरमे जते लोग होतौ सब तोहर मौका हम चाहबै तऽ हिनकासँ गुह कटवा सकै छी अखन एतऽ हक देबनि आ हिनका कभी काटिके फेंका आ फेंकऽ पड़तै कियाकि ई दहेज लेने छथिन हँ नहि नहि नहि रहितथिन ने तऽ हिनका हुकूमतमे हम रहितियै लेकिन भिखमंगा छथि ने हमरा बापके केना केना के पाइ लेल- लेलखिन अखन तक कर्जामे डूबल अइ हमर बाप तऽ केना तसलतै एहिना ने आ बेटा जे कमाइ छी ओहूमे से पाइ पठा दै छियै तऽ हमरे बाप ने सुखमे छी की दहेजके पाइ लऽ के हिनका कोनो सुख भेटलै ने बाबू कोनो सुख पाइयो खर्चा भऽ गेलै दसो होइ छै जब तक जीतल तब तक हिनका हम दशा करबै एहन ओहन दशा ने गूँह पर हिनका सरा देबै अखन हमर गूँह काटके फेंकीके छै जल्दी करत बर्तन माजयके छै रातिमे पनीर बना दिहत आ पराठा हम अपन कर्म केलिए कि बेटा के बियाह केलिए तऽ जेना समाज में चले छै तेना केलिए तो हम अपन कर्म केलिए तो ओकर फल हम भोगे छियै आ तू जे करे छक ना एक दिन तोहो अहिना भोगबहा हमर शराब छ तोरा हमहूँ ककरो बाप- शराब दै छियह सुनत हमहूँ ककरो बाप मतारी के कना के पाइ जे लेबै ने बेटा के नाम पर दहेज के नाम पर तऽ की कर बेटो जन्मबै तऽ दहेज लेल नहि जन्मबै बेटा जन्मबै कि नीक मनुख बने बड़का कुर्सी पर बैसल रहे दुइए रुपैआ कमाए कहै छी बाप दादाके पगड़ी उचकेने रहे दहेज लेलासँ किछु होइ छै आँय हम हमर भाइ तऽ अफसर रहे हमर बाप कहाँ एक एको रुपैआ लेलक अदर से बिया अही ना जबकि नागर हमर भौ जाए जबकि नागर हमर भौ जाए आ तब हमर बाप कहलक हम एको रुपैआ नहीं ले आ तो की रे तो की तोहर बेटा बड़का अफसर जे हमरा बाप के तू कना कना के सात लाख रुपया ले ले तऽ तू जे हमरा तोरा से जीते करबै- जी तोरा हम चमड़ा के जिंदगी कह देबै है, कन्या सुन हम जे लेलियै सात लाख रुपैआ हाँ, है हाँ। तऽ हम अपना लग रखने छियै है की करके की कहलियै से तू अपना घरवाला से नहि पूछै छ हमर हैं? घर वाला लेलकै चाहे हिन लेलखिन हम ओकर मालिक नहीं छिए ना हमर बाप भाई मालिक नहीं छिए ना दहेज के पाई बड़का जे पचास लाख रुपया लेतै तकरो बिला जेतै

हम देखियो के मारी दोगे तोरा तोरा ओइ बेर ओ तोर ऊ हुकूमत आ ई देखै छियो अखन तक काया जुड़ाइए हो जे एक बाल्टी कोनो बर्फ के पानी हमरा करे जाके उछी उझी दैया रोज चल सात लाख रुपया रखले छी हम आखिर तोरा घर वाला के ए त देबे। हेत के तो भाई तू त घर वाला भीख होइ छै ऐ, त घर वाला मुनाफा वाला चीज छै त जे। घर वाला से कहियो धोए ला कपड़ा के ऐ, घर हमर वाला- घर वाला नहीं तुम तुम हां हमर हमर भाई कोना में ला जाके हमरा घर वाला के कहलकै कहलकै भैया हम किछु नहीं कह सकै छी हमर बाप जे है पाइ चलते हमरा बेच सकैया

आ कि घंटी काका के देखलिए कि अपन पुतौ के ब्लाउज साफ करैत रे ई तऽ ब्लाउजे ही तऽ ऊपर काछी या साफ करै छै बहुत किछु साफ करऽ पड़ै छै कथी ना बुझली ना कथी ना अरे, हैं? हैं? त हमरा बाबू हमर बाप कथी केलकै एमे हो? आई कर आँय? बाप के ऐ, बाप के काज आई तो- बियाह करा नहीं तोरे बाप ने जैसे से बियाह करल के हमरा बेटा के त ककरा के ने बियाह करे ने घुरे हैं? आय

जब ई कह दीतिए कि हम बेटा के अहिना शादी करब हमरा लड़की खाली चाही अहाँ के जे शक्ति है अपना खुशी से अहाँ राजी से दियो ठीक अब मान लिया हमर बाबू कहबे कल के कते रुपया दिया देबा तो तोरा की हक है दिया नहीं देबा ई कह एकर बेटा तक कहे ई एकर बेटा तक कहल के हमर भैया दे ले जाके साइड में पूछल के हाँ। जे कनि बाबूके अपना समझैया तऽ कहतै कि हाथ जोड़ लेलकै जे हमर बाबू पाइके दुआरे हमरा बेच सकैया हम की कहू भाय अहाँके से हमर घरवाला अरे, एकर कहलक हमरा ई पैसा पहिले से पता चलतै है। रे गोबर के पानि उठबै छै जी। ओते हम भजन नहि करऽ चाहै छी तू जब तक जीवे तब तक तोरा हम दहेज के पाइ सधबते रहू कियाकि हमर हम मतारी बाप पाइ नहि कहने लैतियै तऽ तू नीक कनिया रहितक हँ, नहि हँ।